Коронавирус белән бәйле шартлар яхшырып киткән очракта беренче илдән инде үзебезнең Бүләк яны лагерында сменалар эшли башлый дип көтеп торабыз, Аллабирса. Беренче өлештә 250 бала ял итергә тиеш, ә инде икенче өлештә 380 бала ял итергә тиеш. Гимназия укучылары ял итәчәк. Аннары соң безнең авыр тормыш шартларында калган гаиләләр дә шушы регионара лагерь кысаларында ял ителер дип көтелә. Шулай ук әле безнең Кызганычка каршы, сок дип атыйбыз инде без аларны, социаль яктан куркыныч хәлдә калган гаиләләр, андый гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларыбыз да бар. Менә шушы категория балаларыбыз ял итер дибез һәм шулай ук прием гаиләсендә һәм опека гаиләсендә тәрбияләнүче балаларга да без шушы регион, Кара кысаларында оештырылган лагерьда ял итү мөмкинлеген быел тудырачакбыз. Әти-әниләр взносы ул югары иде. Бу елны инде безнең бу суммага үзгәрешләр керде. Бала балалар бакчасына йөрсә дә, йөрмәсә дә, ул 685 сумга гына калды ул түләнә-түлән. Ә инде безнең теге зуррак чыгым, ул безнең балаларның туклануына китә. Менә мин сезгә бер генә мисал итеп әйтеп китәсем килә. Бу расчетлар буенча инде бу өч яшьтән җиде яшькә хәтле балалар, бала йөргәндә, әгәр дә ун сәгать ярым йөри икән ул балалар бакчасына, аның инде түләве уникенче майдан соң 685 сум инде ул безнең Родительский взнос, ата-аналар взносы һәм инде безнең үзгәрә торган чәкне өлеше инде ул безнең балаларның туклануга куелган 2442 сум. Статның категориясенә карый, анда бала ничә көн йөри һәм ничә сәгать йөри, шуңа карап башкарылачак. Моның буенча тулырак мәгълүмат безнең 16 июньнән соң барлык булачак, анда инде нинди коэффициентлар булачак. Шуннан булганнан соң гына без тагын Бу хәбәрне җиткерәчәкбез. Социаль яктан куркыныч булган унике гаилә исәптә иде. Аларда егерме ике бала тәрбияләнә. Исәпкә басуның төп сәбәбе булып ата-ананың алкогольле эчемлекләр куллану нәтиҗәсендә бәлигъ булмаган балаларын тәрбияләүдән, аларның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен кайгыртудан читләшүе. 2020 елның биш ае эчендә өч гаилә, уңай, аларда сигез бала тәрбияләнә, уңай нәтиҗә белән, ягъни реабилитация чараларын үтәп, үтәлеп, исәптән төште. 2020 елның май аенда социаль яктан куркыныч гаиләләрдә тәрбияләнүче биш бала вакытлыча приютка җибәрелде. Бала приютка атаның гаризасы нигезендә яки баланы гаиләдән алу нәтиҗәсендә җибәрелә. Ләкин максат балаларны ата-анадан аеру түгел, балага реабилитация чарасын үткәрү, ә ата-аналарга төзәлергә мөмкинлек бирү дип аңларга кирәк. Быел аз гына эшкә алучылар саны кимеде. Безнең инде агрофирма Актаныш белән Әйнәк агрофирмасы бу эштә бик әйбәт эшләп бара һәм ТВО Балаларны чыгара, әле бүтән оешмаларның моның буенча әле шикәр сөртенгәннәре юк. Түләү балаларга ярдәм йөзеннән безнең инде хөкүмәттән тарафыннан пособие 2250, новый и беренче июльдән артыр дип торабыз. Әле аның буенча постановлениеләр килмәде. Социаль опасный положениедә булган гаиләләр, аларның инде барсын да ул семьяда үскән балалар барсын да без эшкә тартырбыз. Дип исәплибез. Моның инде контрольдә генә аласы кала. Моның буенча без оешма җитәкчеләренә барсын да хатларын җибәрдек. Мәктәп директорлар дирекциясе белән берлектә без бу эшне ныклап контрольгә алырбыз һәм эшләтербез дип исәпләде татар. Пай җирләре булмаган һәм гаиләдә бер кешегә доходлары ниже прожиточного минимумы булган гаиләләргә дәге балаларга, яшүсмерләргә, ундүрт яшьтән алып унсигез яшькә чаклы, без соцконтракт нигезендә эшкә урнаштыруда ярдәм итәбез һәм безнең түләүләр ай саен ун мең дә сиксән биш сум тәшкил итәчәк. Бу яңалык булып тора. Узган атнада гына безнең министрлыктан хат алынды балаларны эшкә урнаштыру буенча һәм мөрәҗәгатьләр күп булыр дип уйлыйм. Моның өчен белешер өчен 3 11 46 3 12 81 телефоны аша социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин һәм килеп инде Безгә килгәндә, авыл Советыннан, авыл җирлегеннән семья составы турында белешмә, әти-әнисенең соңгы өч айга акча кереме турында белешмә эш урыныннан һәм әти-әнисенең паспортлары, баланың паспорты яисә инде туу турында таныклык копияләре кирәк була. Иң беренче безнең җирле КВНнар актив эш оештырырга тиешләр һәм. Әгәр дә инде гаиләдә нинди дә булса тынычсызлык, нинди дә булса әти яки әни тарафыннан үз-үзен матур тотмаулар, алкогольле эчемлекләр куллану һәм инде ике әти-әнинең дә яисә эшсез калып, менә балалар гаиләдә бар икән һәм инде балалар тәрбияләү өчен шартлар Тулысынча тудырылмый икән, бу гаиләләр безнең, әлбәттә, җирле КДИннан район КДИнына хәбәр ителеп, бу гаиләгә инде без үзебезнең субъект профилактикалар белән чыгып, урамда инде решение кабул итәбез, аларны инде менә шушы мин алдан әйтеп киткән учетка бастырыргамы-юкмы, Даже бу гаиләне инде үлчәп калганнан соң, ул гаилә белән инде даими эшчәнлек башлана. Әгәр дә нинди дә булса гаиләдә тайпылышлар була икән, тиз арада сигнал карталары кертеп, безнең менә шушы район комиссиясенә хәбәр итеп, без инде бергәләп, төрле яклап шушы субъект профилактикалау белән эшчәнлекне оештырырга тиеш булабыз. Бәла-казалар булдырмыйча, үзебезнең сабыйларыбызны, үзебезнең районда яшәгән балаларыбызны саклап, яклап калу өстендә бергәләп нәтиҗәле эш оештырсак иде.